Sor Filumena għandha 89 sena, moħħha m'għadux li kien, imma kif semmew ismu, għajnejha berqithom Dun Benit.
Jien ma nafx x'inhu. M'għandi l-ebda informazzjoni dwaru. Naf li ilu mejjet xi ħamsin sena, hekk qaluli. Skont Sor Filumena kien joqgħod ir-raħal, imma ma niftakar x'kien jagħmel jew x'kien. Somma.
L-aħjar millu monument, sinjal li kien xi benefattur, jew xi eroj. Taf kemm qed jiġbru flus għal dan il-proġett, hux! Sa lotterija għamlu! Kulħadd xorti ħdum benit. Għall-brambotti ma reqgħet jiġbru l-flus, Imma għall-istatwa ta' San Andrea ħadd m'qagħad jagħti kas.
B'riqqa sħiħa minni, qalli biex ma nkomplix inħalli n-nies jgħidu bija. Xi ħadd mar jinbieh għalina mid-dehra għax bilkemm ma riedx jgħidli li m'għandux bżonni jekk taraw. Fil-każ tikkonfondi xejn, aqbad ħwejġek u itlaq. Fejn tridni mmur? Issa kelli appartament laqtu. Id-dar tiegħi kbira biżżejjed. Ejja oqgħod miegħi. Ejju hekk kemm isni nagħmel, biex iżjed u iżjed id-djuffi xi jgħidu. Il-pulizija għadhom ma sabux min kisra dik l-istatwa. Ma toqgħodx tinkwieta taf. Dik l-istatwa terġa' ssir. Le bil-ħaqq, ha? U biljett?
Jien m'għandix flus għal-lutteriji, Dun Benit. O le, għada hawn pippa ta' jom bli b'xejn. Hemm għaxart elef lira fi premju. U premju sorpriża! Alla b'xejn ma ngħidlekx le! Ma nsibx nagħmel bihom għaxart elef lira! Ilħaq Dun Benit, in-nepputija telgħet għalik! L-oħra sar minnha għedt!
L-oħra ilha ma tiktet, kienet telqet l-Ingilterra, ma' Johnny Bumble, dak il-grievexx! Eh, naf li ridt ngħidlek xi ħaġa oħra, Dun Benit! Inti taf li Ġovann għandu ċ-ċavetta hawn? Iva naf.
Kellimtu diġà. Naf, sor, naf. Obbe qiegħda. Iċ-ċkejk hemm beridu, kif inhu? Raqad, imnalla tax qed jitqarqar ċmielu issa. Ma għaddifx tort, eh? Ħareġ jixbaħ il missieru. Issa dejh tidher ġmielek int. Eh, issa għandi sitt xhur. Hija Benit mhux hawn? Le, għadu ma ġiex. Is-soltu dak hu jqara, riqaddes, jgħaddi sal-uffiċċju mbagħad imur iżur l-anzjani hu. Kombinazzjoni nfittex lilu ġejtha. Taf li qatt m'għadtlek xejn Serafina u naf x'ma rajt. U llum inti xebba u ħadd m'għandu għalfejn joqgħod jindaħallek. Imma la hija venit ġġi lura, Ġovann m'għandux għalfejn joqgħod Il-ġej hu sejjer bħal qabel. Qegħdin nilagħbu man-nar l-aħwa u se ninħarqu. U ta' ġġibhomx salv. Is-Sur Pippo jaf x'inhu jagħmel, tafx?
Ngħidlek ħija jien, qatt ma smajt bih. Imma l-Assur, ħa, skoprieħ u jixtieq nagħmlulu monument, nagħmlulu monument. Monument kif jixraq u fl-iktar post prominenti tar-raħal, il-pjazza. Dak għandu jeħsar, Sur Pippo. Mela s-Sibt hawn sa jkun. U ħa ngħidilkom, ħa jkollna biex niftaħru. Ħa mistieden speċjali ħa jkollna wieħed mid-dixxindenti tiegħu. U Dun Benit, x'qal?
S'issa għadni ma tajtux dettalji. Meta jasal il-waqt ngħidlek. Imma serrħu magħhom. Problemi mhux se jkun hemm. Ħalli nara nsibux l-uffiċċju jew il-knisja mela.
Xi kultant donnu jerġa' jibdielu. Ma tafx fejn int miegħu dal-bniedem.
Aħsibha sew. Jien ili naf u min jafu aktar minni l-istess ħaġa bħali jgħidlek. Dak, għarus is-sena kollha, imma żwieġ qatt! Isma', x'inhi dil-kwistjoni ta' Brambotti? Tiftaħlix kotba. Dejjem jara xi vvinta. Baned, festi, monumenti. Issa l-Partit Komunista, fejn qabel qatt ma kien jiċċaqlaq mir-raħal, dal-aħħar ġej u sejjer Sqallija, u minn hemm feġġet din tal-monument. Ħa naraw x'eroju da Brambotti! Għalhekk ġejt hawn biex nkellmek waħdek. Sakemm ma jinqala' xi ħadd, imma ma nafx għaliex, qalbi qed teħberni, li ħa ddaħħalni xi basla! U le għax basla, basla ma tarax, kull ma rridek iżżommu għal ftit ġranet, sal-jum tal-festa, sakemm intella' fuq il-pedestall. Isma', int rajtu l-pedestall li bnejna? Rajtu, rajtu, rajtu.
Sabiħ. Imma naħseb li ħa taħla' u konġestjoni tat-traffiku.
Diġà sibtha hekk. It-triq se nagħmluha one way. Ħalli f'idejja f'dawn l-affarijiet. L-importanti li żżommu, sa dakinhar int. Int is-salib tiegħi, taf. Hawn min iġu s-slabra. Qatt bħall-belt tiegħek? Il-lotterija għandha x'inhi l-lotterija? Il-lotterija se ssir dakinhar stess. Il-biljetti kollha nbiegħu. Issa xtaqt forsi nitolbok biex inżajr.
Ieħor? Hi Ann.
Taf li dik in-nhar se jkollna mistrien speċjali biex jikxef il-monument u mbagħad tagħmli tberik int wara. Laura. Forsi taf int żomm irqod għal ftit ġranet miegħek. Hi Ann. Mhux biżżejjed ħa nżommok l-istatwa jien. Ħa nżomm lil dan il-mistieden ukoll. X'ħa nżomm mhux għandek int ha? Hu issa ma tarax b'mara, b'tifel deċenti tiegħi u b'tarbija oħra ġejja? Għandi bdun berid. Ma jsibx xkiel.
Wenzu żewġi u inti hija, u tallabtuni bejn żewġ ħallelin. Jekk hu ħalliel żewġek hi jiena qatt ma kont ħalliel. O le, jien mhux qed ngħidlek li inti ħalliel, il-kelma ġġib hekk. Imma ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk bil-ġlied. Il-ġlied?
Żewġek għala u tarx. Qatt ma mess jaċċetta li jieħu lura l-kariga li kien taw lili. Hi, kien żball minn naħa tiegħek li mort nitneffes fil-kumitat u taf li hemmhekk mhux postok. Issa jiena qed nipprova nirranġalek mal-membri tal-gazin tas-seqer, issa jekk inti trid, huma lesti li ma jikkontestawx għall-ħatra ta' President.
Insomma, x'ridt? Għax ridt, ġejna naraw ftit, hu. Għalhekk hu premju sorpriża? Lanqas iż-żezz ma naf x'inhu. Ħa jibagħtulna xi ħbieb tagħna minn Sqallija. Immiet it-trampa ta' Derbaħ Rigal u żomm għal ġimgħa, sabejna f'ħin meta Derbaħ Rigal iżomm għal kollox. Obbligat li jżommu għal ġimgħa sħiħa kollha kemm hi. Daqshekk biss naf jien? Min jaf, forsi huwa xi xogħol artistiku imprezzabbli u jkun unur għal dak li jkun li jżommu ġimgħa d-dar tiegħu. Min jaf, forsi xi pittura jew

Tiġi ordnata statwona mill-ġdid. Mhux għal xi ħaġa taf. Imma kieku kont Sindku serju u ta' l-affari tiegħek, kont nagħlaq l-assi tal-pulizija għax kulħadd jaf ta' min kien it-trakk! Ta' żgur kulħadd jaf! Taf ma nafux min saraq it-trakk!
Tajjeb ngħidu mela li dak it-trakk dakinhar kien qed iġorr il-murtali tal-Każin l-Aħmar, hu!
Isma', inti trid tinsinwa? Oħti kienet tispiċċa armla, Sur Sindku!
Inti trid tgħid li jien kelli x'naqsam fiha din il-biċċa? Ma semmejtx ismijiet jien! Iżda konna għaddejjin tajjeb tant familja waħda. U vera, ġilied l-ewwel mnemma tal-aħwa, hu! U jien terġa' u tgħid li żżewwiġt lil Wenzu bil-patt u l-kundizzjoni li x'noqogħdu miegħek. Issa, ngħiduha kif inhi, inti tikber qiegħed hi. Il-Bambin ixxief lil lsieni għal iħares qatt jiġi xi ħadd jgħidli li ma rawkx barra, niġi niskassa u il-bieb u nsibuk hemm. X'tagħmla? Issa tard wisq imma tafx.
Mela sewwa smajt.
X'ismajt?
Li se tiżżewweġ. Min qalek? Issa qalli min qalli. Biss inti jixraqlek, kellek tant nisa jiġri warajk. Ser tieħu mara miżżewġa b'żewġ itfal? U żewġt itfal li kemm-il darba ppruvajt toħroġ magħhom? Ara x'int tajt fuqi, taċ! U ejja Ġovann, lanqas li ma nafekx! Miftehmin mela! Parti mill-flus li sa jinġabru, sa jmorru biex issir l-istatwa ta' San Andrea u titpoġġa fejn kienet qabel! Qabel ma sar it-tħin.
Kollox sew. Stat l-oħra joqgħodna fir-raħal. Sa nsiru qisna l-ġenna b'dawn l-istatwi kollha u l-qaddisin li għandna. Kollox sew, tat-tliet imorru għand l-iskultur u nordnaw oħra. Suor Roberta ħa tieħu gost din l-istatwa ta' San Andrea għax issa sa terġa' tibda taraha faċċata tal-kunvent. Is-Sor Roberta ddaħħal ix. Kellu bżonn għama oħra bħala dik, dik mara qaddisa?
Naqbel miegħek perfettament, għax f'dan ir-raħal ħlief qaddisin tal-ġebel m'hawnx! U issa ħa jkollna qaddis ieħor, Brambotti. Nittama li dan mhux xitan qrajtu minn qiegħ l-infern! Insomma, għadna lanqas li s-saħħna għalha jeżdax. Qa! Kemm dan iqeżżu nbeni! Qa! Qa! Kont torqod hemm ukoll xi kultant? X'inhu?
Mhux tassew tard? Veru ġieli t-tardi għal xi ftit għax kikun għemliet ħafna xogħol imma l-irqad temm, gidba ta' xogħol li tant min ivvinta! Nemmnek. Ser tgħidli? Wenzu lest li jitolbok skuża. Issa?
Ma qalx biżżejjed kontra tiegħi?
Ara jien ma jinteressani x'qal u aqas irid inkun naf Għax bajda l-ġlied miegħu jien. Intom issa ma xtrajtux id-dar? Xtrajna.
Nikru qegħdin. U bil-flus li qed inħallsu għall-kera, konna nikru palazz, mhux dik il-gabuba l-għandna.
Sejr sal-każin tas-seħel. Iċ-ċwievet taf fejn huma inti. Jekk jogħġobkom, id-dar tiegħi daqskieku darkom, hux? Nħallih jiżżewweġ lil dik. Hekk trid kieku? Isma' kultant moħħu jaħseb bħal tat-tfal, ta? Ma nafx meta beda jaħseb għall-età tiegħu ħija hi. Raġel sew kemm tridu, imma mara ddawru fuq subgħajha kif trid hi, ha? Nedu qatt ma kien dilettant ta' xejn, ta? Nisa biss għomru u żmienu. Imma m'għandux difetti Bisky, la jħobb jixrob, la jħobb jilagħabhom. Żewġ kapriċċi biss għamel f'ħajtu dak. Mar Sqallija u ġie jtar Ruma. Natta, ejja ma niġġildux. Minn hemm beda l-inkwiet ġol-każin. Tiegħu ġietu b'xejn. Eeh, ma kien jixraqlu għalkemm ħadem. Ħadd ma kien kapaċi jiġbor dak in-nies kollha li ġabar hu. Ħadd ma pprova, reġa'. Ma saret ġid oħra safrattant.

Naħseb li ġejt għall-festa u għax għall-festi tilgħabilhom xi awto?
Qaluli iva. Festi s-sena kollha. Magħruf dar-raħal. Joħolquhom il-festi. Grazzi.
Jiena Serafina. Qabel kont seftura miegħu ta' imma issa qisni oħtu ta'. Kont miżewġa l ħuh imma għadu nbeniet kien ġabli l-annullament. Naf ukoll, iva. Madankollox jaf. Waħdek?
Hawn waħda, iva. Is-sinjura ma ġibthiex miegħek?
M'iniex miżżewweġ. Isma', m'hemm xi żball, hux? Hawn joqgħod Dun Benit. Iva, iva, iva, hawn joqgħod, dażgur, Dun Benit. Ħu Ġiżella li miżżewġa s-Sur Pippo s-Sindku. Insomma, inti iktar tafu naħseb bħala l-President tal-Każin l-Aħmar, hu? Għandi t-tagħrif kollu dwaru. Marru għall-istatwa ta' U żgur illum kellha tasal il-monument ta' Brambotti! U sa dakinhar tal-festa hawn sa nżommuh. Hawn?
Mela.
Fid-dar ta' Dun Benit? Mela.
Għadek ma tafx kemm hu ferħan Dun Benit. Ferħan għax ħa jżomm il-Brambotti għandu. Insomma, hu iżjed u iżjed ferħan li se jospita lilek, Sinjur. Din ma kontx naħbiha. Fuq il-monument, naf. Naf ukoll li kellu jasal illum. Fuq l-istess ajruplan wasalna. Ħa nħallik minuta, ta ppermettili biex immur niftaħ it-tieqa tal-kamra tiegħek biex niċċirkolalek l-arja, ta?
Jaf jixrob Dun Benit. E eh, pronto? Għadni kif wasalt. Id-dar tiegħu jgħad, u mid-dera għandu dar mill-isbaħ. Għadni ma dortis issa. Il-monument wasal ukoll u sal-jum il-festa se jinżammawnek fid-dar ta' Dun Benit. Milli stajt nifhem qegħdin jistennew xi mistieden speċjali. Hekk nagħmlu. Ħalli f'idni. Rapport iddettaljat.

Dak min kien? Antonio.
Isma', Dun Benit mhux hawn, jiġifieri ma hawn ħadd.
Dan l-inbid speċjali li jixrob Dun Benit. Inbid speċjali għal mistieden speċjali. Isma', fittex titlaq 'il barra għax asħaq minn rak deħel hawn, min jaf x'jaħseb? Taf x'qallek Dun Benit? Tiġix hawn meta nkun waħdi. Sejjer, sejjer. Ara sewwa jgħidu, tafx? Mara kapaċi tidħak bix-xitan. Intom in-nisa m'hawnx agħar minnkom.
Imma sara fina kemm sa nżomm ngħidlek illi meta ma nkunx hawn jien nirġa' b'għand, ma rridux ġo dari! Keċċejtu jien! Ma l-ewwel keċċejtu 'l barra u għadt lillu meta ma jkunx hawn int, hu, ma jersaqx 'l hawn! Hekk, sewwa, hekk irrid, hekk jien!
Kien għadu kif joħroġ Antonio.
Antonio? Antonio minhu? Il-mistieden tas-Sur Pippo. Mela wasal dak? Mela ġie, imma kellu joħroġ xi ftit għax kellu xi żewġ qagħdijiet, qal. Taf kemm hu raġel pulit u edukat. Għandu x'jaqsam mal-irġiel ta' dan ir-raħal. U ġuvni da. U fih raġel ta', mhux bħal Ġovan.
Jaha u Serafina? Għadu ġdid da. Ma nafuhx. Barrani. Ta' ġilx!

Ma nistax ngħidillu l-ikrah, imma l-ikrah nista' ngħidillu sabiħ ta'. Kif qal is-Sur Pippo, is-sbuħija dik li toħroġ minn hawn. Kellu bżonn, kulħadd għandu l-qalb tad-deheb li kellu Brambotti. Kont tafu min kien hi? Issa ikrah u sabiħ, m'hemmx tagħmel, dan huwa l-eroj tar-raħal. Itemmi. Artistikament mhux daqshekk ikrah, taf, jgħaddi, imma sta jkoll żiltuh ħamsin sena iżgħar milli kien, taf. Ħaqq, għax aħna ordnajnieh fuq l-unika ritratt li kellna, hu. Min jaf, forsi, ħaqq, ħamsin sena oħra jkollna monument ħafna iżgħar minn dak. Is-Sur Pippo Burrone, Sindku tar-Raħal. President tal-Każin l-Aħmar.
Xaħt il-kok ġej bil-poroli u ta xkabu rrabjat minn kien.
Li kont titlob dun Benit, bħalu kont nagħmel għax. Seta' żammu għandu dan, għawd is-Sur Pippo. Ifhimni, jiena naħseb li għandu xi skop. Dan se jitpoġġa f'nofs il-misraħ. Dina mhux xi oġġett tal-każin tagħna, tafx, imma tar-raħal kollu. Però jien naħseb li l-idea hija tajba. Immorru għalih bil-ġiġbanet U hu joħroġ mid-dar tal-Arċipriet.
Konafament illi aħna tal-Każin l-Ieħor m'aħniex sa nieħdu sehem f'din il-festa. Għalina Brambotti ma jfisser xejn! U b'hekk sirna ninvestigaw, tafx, ħalli naraw min hu dan il-bniedem, tafx. Eeh, dan laqqas tgħid illi kien xi personalità Maltija! Biċċa sqallib għas-Sur Pippo. Naraw x'għamel għan-nies tar-raħal dan qabel ma tħabbtu tippreparaw!
Ma nafx għaliex imma qed inxomm xi ħaġa tinten.
Forsi jużaw xi kimika biex jippreservaw l-istatwa?
X'fejn ma qed narah xeħ ta' teroj talga jien.
Somma. Biex tkun eroj m'għandekx għalfejn tkun sabiħ, taf, serraħina.
Tgħidlix reġa' xi ħadd biex jara da?
Idħol, idħol! Dun Benit, ġie hu.
Idħol, Sur Antonio.
Dun Benit, hux l-Arċipriet tar-Raha? Għandi l-pjaċir, nimmaġina inti l-mistieden speċjali, hux hekk? Bil-wegħda. Eh, Sara bina għamlilna grokk. Naqra bit speċjali dan bejn.
Dago Eduardo Brambotti. Dago Eduardo Brambotti. Xidir dak, eh?
Xeħta ta' Sicilian makak ikolli ngħid. Sicilian makak?
Grazzi. Tpejjeb? Kif?
Eh, iva, kultant npejjeb xi sigarru. Mhux tejjeb għas-saħħa ta' naf. Għaliex tista' sejni? Ħafna diżgrazzji ġraw kaġun tas-sigaretti. Qed nipprova nimmaġina x'jiġri meta kartell porvli bħal dak jisplodi taħt is-saqaf tad-dar tiegħek. Torina l-kamra jekk jogħġbok? Iva, iva, mela le, Sur Antonio. Porvli.
X'ridt tgħidli Ġovann? U għax jiena lili l-kuxjenza ma ttiniex Don Benitu, lil Wenzu għad ma urejtu b'xejn. Ejja, kollha sew aqlagħha! Sirt naf xi ħaġa importanti dwar dan Edwardo Brambotti? Tgħidlix li ġejt tgħidli li dan kartell bil-porvliewx! Mhux kartell dak, imma fabbrika sħiħa t'esplussiv! Taf min kien dak is-suppost eroj? Żgħira Peggy. Xalatur mill-kbar nett. Kien jixrob daqs ponża u jinnamel iżjed minn qattu stejgħa n-nar. Wied d-dar fejn hemm il-każin tal-banda tas-Sur Pippo, tiegħu kienet, imma hemmhekk kienu jsiru laqgħat sigrieti biex iwaqqfu l-Partit Komunista. Ħa!

Għax il-festa se jitrasferuha. Umm, smajt jien. U hemm min qed jgħid illi wara li ġabru kemm xa flus mil-lotterija mhux sa titla'. Il-lotterija ħa titla', il-festa se jitrasferixxu. Premju bħal dak minn fejn ġabruh? Ħa ngħidlek, insibt x'nagħmel bihom jien, għaxart elef lira. Ara x'tix tfaqqgħalna kieku Serafina, eh? Inti xi tgħid sal-meta? Spiċċa kollox. B'sartu jien. Dak qatt ma jasal biex jiżżewweġ. Mhux hu, imma jien. Ħa, sirt inħobb lil xi ħadd ieħor. Ħadd grazzja ma' dak li ġie minn barra. Jidhirli hu raġel serju u bil-għaqal, hekk, pulit, edukat. Imma dak, dak ma taf xejn fuqu, ma tafx jekk hux ġuvni jew miżżewweġ. Ġuvni.
Imma ma nafx, konna nitkellmu jien u hu u ppruvajt nitfagħlu kelma u qalli li n-nisa jaħrabu. Tgħid, jien għad forsi kieku xi ħadd iżerżaqli kelma, għax ma tgħidx lil ħija benit?
O le, nistħi minn dun benit, jien għad forsi tkellmu ftit intu.
Ngħidlek li ġej l-inkwidaġġ. Tħuxha dik. Naf li t-tjur ta' martek. Imma l-poter tellagħlu għal rasu. Għax hu sinku jaħseb biss jagħmel li jrid u ma jimportah minn ħadd. Biex ngħidlek, tal-aħħar dejjem bi ġlied u uġigħ żella, illi jiena ngħidilha, Indaħalx lil nrisakx, tidħolx bejn basaq u xita! U Dun Benit ma setax jagħmel żball akbar milli għamel. Ħalla lil Pippo jerġa' jdaħħlu fix-xkora. Qatt ma jitgħallem l-iżbalji tiegħu. Mhux għall-missjoni kien. U hemm jerġa' jmur. Imma did-darba mhux fuq talba tiegħu.

Mara tajba Serafina. Ħafna, u tieħu ħsiebi. Qrajt lil Dun Benit ukoll imma mid-dehra kien aljenat. Sellimtlu, imma ndunax bija. Meta jkun inkwitat hekk jiġrilu. Allura ħriġt iddur dawra? Inħobb nagħmel passej filgħodu kmieni fil-kampanja. Għandkom erba' veduti sbieħ, imma l-post ma nafux. Kieku nsib lil xi ħadd idawwarni ftit, Issa kif tiġi Serafina ngħidu lilha, pjaċir tieħu. Jiena kieku iktar nippreferi ma' xi ħadd bħal Anġlu s-sagristan. Eh, ma, ma' dak miżżewweġ. Daqshekk! U jkun imħabbat u kif jispiċċa mix-xogħol ikun irid imur id-dar għax għandu, għandu mara u għandu żewġt itfal. Ma jdejqunix, jiġi bil-mara u t-tfal. Jiena mhux għal xi ħaġa, imma nippreferi jekk immur passiġġata mmur ma' anġlu milli ma' serafina. Kieku l-iżjed ideali jdum benit, imma dak ma jsibx ħin. Dejjem nivvintaw b'dun inkwiet dan ir-raħal, dak li messna ngħidu. L-inkwiet mhux aħna nivvintawh, tan-naħa l-oħra jaqrawh. Huma jħorġu xnigħat u ċ-ċwieċ jemmnuhom. Allura jien ġewġ.
Jekk temmen lilhom, ġewx u nofs ukoll. Imma dak li ngħidu, mhux hekk? Huma x'hawn biex jgħidu?
Li kien xellerat, sakranazz, komunist, din kollox qed jgħidu! U ejja, għandhom raġun, hu! Int se taqbel magħhom ukoll? U le għax naqbel magħhom! Ħeqq, dik kollera!
Dan kieku skoprew huma kienu jgħidu li qaddis miexi fl-art! Ħeqq! Imma la skoprih is-Sur Pippo, xitan, u oħra tafx, dan mhux Malti, biċċa żqalli! Allura kif qed tgħid int, Is-Sur Pippo nkeċċew mill-Każin ukoll! Jien semmejt lis-Sur Pippo għax is-Sur Pippo nwieled Sqallija. Għall-informazzjoni tagħkom, is-Sur Pippo twieled Malta. Missieri minn Sqallija. X'kontu qed tgħidu fuqi? Għax Salvu qed jaqbel ma' tan-naħa l-oħra wkoll, qed jgħidu li l-monument ta' Bram Botti ma nagħmluhx fil-pjazza. Jien m'għedtx hekk!
Dan naħseb daħlek fil-moħħ.
Agħmillu b'hekk. Tiegħu xi xorbu wkoll. Il-monument hemm jitpoġġa. U min ma jogħġbux jgħaddi minn triq oħra. Ejn flusu Marti! Proset, hekk ikunu l-irġiel.
Fhimtek, Giselle, imma jeħtieġ tifhem illi jiena jaħasra. Tkomplix.
Kull ma rrid nisma' kelma waħda, għid iva u dik il-mara tkun tiegħek.
Skużawni bqajt dieħel fuqkom, taf. Il-bieb kien imbexxa. Ċempiltilkom, imma naħseb li ma smajtunix. Bqajt dieħel. Ma jimpurtax, għaddi, għaddi. Dun Benit mhux hawn.
Mela, fil-każ nerġa' ngħaddi mument ieħor.

Ġew. Telgħet il-lotterija. Bla stamp ta' paroli qalu l-oħrajn li mhux se titla'. Xi ħadd min-naħa illum se jsir sinjur. U se jieħu l-premju sorpriża. Mela x'numru telgħa? Telgħa l-wieħed, tnejn, it-tlieta,

Hekk, bina xqajna l-għexert elef lira. Ħolma sabiħa kieku, għall-inqas baqa' tawh fir-raħal. Ħaqqu rebaħ xi ħadd mit-tan-naħa l-oħra. Issa, jew Ġovanni, inkella Wenzu u Netta. Fejn taf. Wenzu ħa xi biljetti minn għandi u ħa wieħed għal Ġovanni. U mill-mazz li kelli jien. Monna l-logħba. Tista' tgħidli kemm se ddum tiflihom dawk il-biljetti? X'qed tistenna li jinbidel in-numru? Tista' tibqa' sejjer sal-ġudizzju universali, għax il-one two three five mhux għandek qiegħed. Imma hawn irid ikun!
Isma' x'numri kellek? Ħallini tafx, ħallini wens, għax ma nistax niftakar fejn għamilthom. Isma', ma tafx messejthomli int hux? Jien qiegħda fejn poġġejtu.
X'imkien hawn li jidhirqu li ma nistax niftakar fejn.
Il-muru li tela' tiegħi. Ara sewwa jgħidu ta' Pirta ma jkollok aktar li tik ix-xitan. Isma' xbin, jekk irbaħthom jien, miegħi sa tgawdu tafx, sa neħokkom l-Amerika.
Mela fittxu sew ħin! U minn hemm iżgħet bajt għadda fittex int.
Aqta' jieset minnu Serafina. Meta għedtlu biex tmur miegħu passiġġata fil-kampanja tafx qalli? X'qallek? Qalli jippreferu jmur ma' Anġlu s-sagristan. X'inhu?
U l-ideali jkun iħija Benit! Qalb ħebbritni li hemm xi ħaġa stramba fih. M'hemm x'tagħmel, ikollna nitqanna b'Ġovann. Fid il-parir tiegħi Serafina, titqanna b'ħadd. Diġà mixewfa darba inti u ħi jerefgħek minn xagħrek meta ġablek l-annullament. Isma' minni, ibqa' xebba u l-irġiel m'għandekx xi tridhom, m'hawnx agħar minnhom dawk. Kmnna, kemm jiena xortija ħażina. Tiħux għalik, Ġiżella, imma xi kultant nħossni ngħir għalik. M'għandekx għalfejn, Serafina, tgħir għalija. Għax biex tkun taf, ma ddumx ma tisma' li sseparajna.
Ajma dum beniet. Ajma, ajma qalbi jirġa'. X'jirja' ġrejt bil-kunvent l-hawn? Qalu min rebaħha? Rebaħ? Il-lotterija f'Ġebranbotti, ma qalulekx li telgħet?

Jien ngħidlek li dawn ma jtellgħu xejn.
Ajma, Alla ruħi x'għaġ kelli. Isma', jien mhux biex ngħidlek li telgħet ta' ġejt. Hawn nara. Għal wieħed mhux tiegħi dun benit. Tgħidx kemm għamilt proġetti għal dawk it-tfal jħassra. X'numru telgħa mela? 1235.

Dwar dik l-istatwa ta' San Andrea m'hawnx xejn turietha. Ħa nagħmluha ġdida. Ejwa sabu min tajjarha? Le ma sabux imma kont qed nitkellem ma' Sur Pippo u qal li ħa jħallasha kollha minn butu. Ejwa niggżitu l-kuxjenza fl-aħħar. Kmieni wkoll!